Türkmenistan Ylymlar akademiýasy Magtymguly adyndaky Edebiýat instituty. Magtymguly. Şygyrlar. Üç tomluk. Birinji tom. Aşgabat şäheri Türkmenistan DNÇB 1992-nji ýyl. Turgul diýdiler. Düýş. Bir gije ýatyrdym. Tünüň ýarynda. Bir tört atly gelip turguldylar. Habar birimiz saňa pursat jaýynda, şo ýerde ärler bar, görgüldiler. Nazarym ýetişgeç, şol tört merdana. Köňlüm joşa geldi, başym gerdana, Şo wagtda baridi iki diwana, Durma oglan, anna bargyl diýdiler. Şol iki diwana tutdy golumdan, Alwan gitdiler durgan ýerimden, Bir yşarat boldy anyň birinden, Seýranyna barybaan, durgul diýdiler. Olturypdyk, geldi iki pirzada. Gözünden ýaş akar, dili dogada. Hü, hak diýip çykdy alty pyýada, Adam indi geler, görgül diýdiler. Bir tört atly geldi, bary sebzebaz. Asalary ýaşyl, aty teglebaz. Mejlis halkasyny gurmaň beýle az, Adam köpdür, ulug gurgul diýdiler. daşdan çykdy. Altmyş atly gördüler. Muhammet diýip, tamam garşy ýördüler. Saglyk, salamatlyk bir-bir sordular. Durmaň, ulugy jaýa ýör güldiler. Bir atyň ardyna meni berdiler. Seýranyna şu jaýa baryp durdular. Tamam olturdular, mejlis gurdular. Oglan, maňa ara gir güldiler. Alydyr diýdiler, tutdy dessimden. Borýa düşegimi aldy astymdan, Men bilmedim, bir zat guýdy üstümden, Ýolugan döwranlar, sürgül diýdiler. Haýdardan soradym, barça at-bat. Hazreti pygamber odur bolmaýat, Ol Selim hojadyr, ol Baba Zürýat, Ol Weýsel karadyr, bilgil diýdiler. Ol Bahaweddindir, ol ömür ärdir. Bir deňňi baba, o-da namdardyr. Ol söýenişip duran dört çar ýardyr, Maksadyň ne bolsa aýtgyl diýdiler. Şo wagtda duran iki şeýhi şap, Bu oglana pata beriň diýdi sap. Ýüz ýigrimi tört müň enbiýa-eshap, Barysy şolardyr. bilgildidiler. Resulullah aýdy, Ýa Şahy Merdan! Eý a Selim hoja, ýa Baba Selman, Ebu Bekir Sytdyk, ýa Omar Osman bu gullugyň maksadyny belgildidiler. Selim Baba Selman buýurdy merde. Pyýalany tutup, saldylar derde, Gitdi akyl-huşum ýatdym şo ýerde. Arşda perişde ne bar, görgüllidiler. Ýel boldum, ýüwürdüm ýeriň damaryna. Nazarym tokundy arşyň kemerine. Jebrut äleminde jerir syryna gelip, özüň garap görgüllidiler. Näge hyýal etsem, ele getirdim. Kaýda baksam, oňa nazar ýetirdim. Bu hal ile men parahat ýatyrdym, ýüzüme tüýkürip, tur, gul diýdiler. Resulullah aýdy, eshaplar ýörüň. Oglany uzadyň, bir pata beriň. Bu ýurdy dört atla eltip tabşyryň, getirgen jaýyňda goý gul diýdiler. Turup, Magtymguly gözün açypdyr. Serine ne köyler gelip geçipdir. Hyra nerdek ak köpükler saçypdyr. Oglan, Alla yaryn, bargyllydylar.

Tüniň ýarynda bir dört atly gelip Turgul diýdiler. Habar birimiz saňa pursat çaýynda şo ýerde ärler bar, görgül diýdiler. Nazarym ýetişgeç ol dört merdana köňlüm joşa geldi, başym gerdana. Geç otur. Bu müşgil ýolda halypa lazymdyr, oglum. Biziň halypamyz Bahaweddin Nagyşbendidir. Nagyşbendi? Muhammeddin Bahaweddin Nagyşbendi ussatdyr. Oň ýoly agyrdyr, şertlidir. Bilýän. Menem şo kimin haky dilime ýabsyrman, ýüregimi kebşirläp çykdym. Borçlarym dilime çolaman, edenimi dilime alman, ulaşyka Hakyň dergahyna howlugýan. Bu uzak, müşgil ýolda O biziň halypamyzdyr, atam. Ýer bolýa. Goý seň diniň bolsun. Ýoluň saýlan bolsaň, hak seň ýoldaşyň bolsun.